by the National Book Council of Malta. This book, Il Manifest tal Killer by Carl Schembri, is read by Loran Vella.
Messaġġ numru 73. Inħarbu l-annimal. L-aħwa, Ninsab ċert li dan l-aħħar smajtu biċ-ċirklu li ġej minn Ruma biex jagħtu spettaklu mill-aqwa. Smajna li se jarmaw tinda kbira dawn, il-bla tal-bajda, u li beħsiebhom jagħtu biljetti bl-irħis għat-tfal, għax-xjuħ u għan-nies b'diżabbiltà. Fil-verità ngħidilkom li dawn iridu jisfruttaw lill-vulnerabbli bi ħlejjaq daqstant ieħor vulnerabbli. Iċ-ċirklu huwa sfruttament doppju u għalhekk doppjament ħażin. Nistedinkom tiftakru fl-annimali li daw se jġibu magħhom, li minflok jiġġerrew ħielsa fil-ġungli Afrikani se narawhom imġegħla jagħmlu dak li qatt ma kellhom jagħmlu. Immaġinaw it-tigra li jkollha tgħaddi miċ-ċirku tan-nar L-iljufant li jkollu jiżfen fuq żewġ saqajn, l-ors li jkollu jiddendel mal-bandli, u idjozziji oħra. L-inġeluhom jagħmlu, u għiduli intom jekk din hix moħqrija, tjassir krudili ta' ħlejjaq li kapaċi jonxruna u jħalluna żvinati jekk nagħtuhom iċ-ċans. Ma tridx tkun San Franġisk biex tikkonkludi li ċ-ċirklu huwa immorali. Iżda kieku San Franġisk kien Malti, forsi kien iħalli ftit iżjed sens f'ras min qiegħed imexxi l-Kurja. Ma jmisshomx jistħu il-vigarji t'Alla jħallu l-iskejjel tal-Knisja jixtru l-biljetti għal dan l-ispettaklu infami, barbaru u vjolenti? Le, ma jgħidu xejn. Daqslikieku din ma kinitx tmur kontra l-pjan divin tal-Ħallieq. Lanqas kelma waħda ta' kundanna. Aħna nemmnu f'iżjed minn kliem ta' kundanna. M'aħniex se nitolbu lill-Ministru tat-Turiżmu biex ma jattendix, għax diġà nafu li xtara l-biljetti għall-impjegati kollha tal-Ministeru tiegħu u beħsiebu jagħmel id-diskorsi pompużi tiegħu tas-soltu. Aħna nitolbu lill-poplu kollu biex jibbojkottja dan iċ-ċirklu. Dan il-bojkott qed niddikjarawh b'solidarjetà mal-annimal li qed jinħaqar għall-pjaċir tagħna. Niddikjarawh b'rispett lejn id-drittijiet tal-ħlejjaq. Ma nistgħux nibqgħu muti quddiem din l-oppressjoni tal-annimal. Ejjew nestendu l-liberazzjoni tagħna mill-ktajjen tal-oppressuri għall-ħlejjaq ħutna, l-annimali taċ-ċirklu. Ningħaqdu, l-aħwa kollha ta' Malta. Ejjew inħarbu l-annimal. Il-Killer, Killer69 at ilkelma dot com. Ikklikkja hawn biex tidħol fl-arkivju tal-Killer. Ikklikkja hawn biex timposta l-messaġġ tiegħek fil-Killer Forum Għid li Trid. Ikklikkja hawn biex tirċievi Anarkija, il-ġurnal klandestin. Din il-websajt hija awtonoma u indipendenti. Kull referenza għal persuni u, jew, fatti reali hija purament intenzjonata. L-awtur jieħu r-responsabilità ta' kull ma hawn miktub fuq dawn il-paġni u jiddikjara li, frankament, jiġi altament jitnejjek. Buffi u xkupilji. Fit-toroq kien hemm it-tigri u l-iljuni jistennew il-wasla taċ-ċirklu, lesti biex iqattgħu lil min jazzarda jjassar lilhom jew lil sħabhom. Li kieku l-ġemgħa li ntefgħet tistenna l-wasla taċ-Ċirklu ta' Ruma, nofs appustjata l-Port il-Kbir u n-nofs l-ieħor tokkupa l-art tal-Belt Al-Bajda, kienet verament magħmula mit-tigri u l-iljuni, kieku żgur kienet tqatta' biċċiet lid-diretturi taċ-Ċirklu. Iżda dawn kienu rġiel u nisa komuni, tfal tal-iskola u studenti emanċipati, ħaddiema tal-id u nisa tad-dar, semmiegħa tar-RTC u segwaċi tal-killer, mgħammra biss b'ħanġra daqsiex u b'qilla li tkexkex. Bħal massa sħab iswed tinġema' fuq il-baħar, il-folla fuq il-moll tal-Port il-Kbir laqgħet il-wasla tal-bastiment bl-annimali fuqu u bis-sidien tagħhom fis-skiet taqtgħu b'sikkina. Il-mewġ kien jinstema' jiċċafċaf mal-bastiment u u jittrakka mal-moll. U dawk li kienu qed jorbtuh mal-moll setgħu jisimgħu lill-junfanti jsabtu saqajhom fil-gaġeġ ippustjati fiż-żaqq skura tal-bastiment. Anki l-klieb iħufu f'dawk l-inħawi tal-belt, dejjem jinbħu ta' xejn u kollhom ħmieġ, illum waqfu jduru fil-vojt iħarsu ċassi lejn il-baħar, lejn dik il-biċċa tal-baħar li kienet qed iġġorr maqfula ħlejjaq oħra, frott tal-istess Ħallieq. Ekku, bl-istess intensità ejja naraw sewwasew x'ġara dakinhar li wasal iċ-ċirklu. Mhux biss għax l-istorja nnifisha fiha dawk l-ingredjenti li jagħmluha interessanti u ta' min jirrakkunta, iżda għaliex x'aktarx ukoll titfa' dawl fuq l-influwenza li l-killer qed iħalli fuq in-nies. li skont minn liema naħa tħarsu lejha, nistgħu narawha bħala xi ħaġa pożittiva fejn ċittadin komuni, anzi anonimu, qed iċaqlaq l-ilma qiegħed ta' dal-pajjiż, jew inkella bħala xi ħaġa perikoluża fejn ċittadin li jinħeba taħt psewdonimu qiegħed jinċita t-taqbid u jċaħħad il-pajjiż mill-kalma u s-sliem meħtieġa biex titmexxa Repubblika stabbli. Għax is-silenzju li daħal fih il-bastiment li kien iġib l-isem l-Arka 13, irreġistrat l-Italja u mmexxi mill-kaptan taċ-ċirklu stess, ma kienx is-silenzju tas-sliem. F'dak is-skiet kien hemm ċerta tensjoni fl-arja. Il-pulizija ħassew li l-arja kienet tqila u ntbagħtu 40 uffiċjal armat fil-karozzi s-suwed tagħhom biex jassistu għall-ħatt tal-annimali u t-trasportazzjoni tagħhom sal-Blat Albajda, għalli jista' jkun. Dawk l-uffiċjali xammew xi ħaġa tinten sa mill-bidu, iżda nistgħu ngħidu li anki l-klieb kienu xammewha. U forsi għalhekk il-pulizija jagħżlu li jaħdmu mal-klieb, minn tant annimali li jeżistu fuq din id-dinja. U forsi hawnhekk ta' min jissuġġerixxi li l-pulizija, u mhux il-qassisin, jibdew jilbsu l-kullar, għax tal-ewwel u mhux tal-aħħar l-iktar li jqarrbu lejn il-klieb. Iżda dan hu biss suġġeriment, għax wara kollox bħalma ċ-ċoqqa ma tagħmlekx patri, daqstant ieħor il-kullar ma jagħmlekx kelb. Jiġifieri aħjar nieqfu hawn b'din il-filosofija tal-kullar għax m'aħna se naslu mkien. Jibqa' l-fatt, però, li kienu l-klieb l-ewwel li fetħu ħalqhom malli nfetħet il-bieba tal-bastiment. Dak il-ħin tniżżlet ir-rampa għal fuq il-moll u n-nies u l-klieb setgħu jaraw il-gaġeġ bix-xadini fihom ixejru idejhom fl-arja, bl-iljunfanti bit-trombi tagħhom ħerġin ifittxu ftit nifs, u t-tigri nofshom mejtin mitluqin fuq it-tiben. Li kieku nifhmu l-lingwa ta' sħabna l-klieb, Konna nkunu nistgħu niftħu dan il-paragrafu bis-sentenza qalila li qal dak il-kelb kannella b'denbu maqtugħ, hemm, wieqaf, wieqaf fuq quddiem nett. Iżda aħna l-bnedmin nistgħu nisimgħu biss erba' nebħiet, u warajhom erba' nebħiet oħra ta' kelb ieħor, u warajhom ġemgħa sħiħa tgħajjat jew tinbaħ skont ma taf, tilqa' lid-direttur taċ-ċirklu b'rabja, bi stmerrija u biż-żuffjett. F'dan il-punt il-pulizija niżlu jiġru mill-karozzi tagħhom u għamlu fil-lira b'idejhom marbutin biex iżommu l-folla lura min-nies taċ-ċirklu u l-annimali. It-tisfir u l-għajjat żdied malli niżel id-direttur taċ-ċirklu, liebes ġlekk blu skur u kappell, miexi b'bastun f'id waħda u b'maktur abjad fl-id l-oħra. Fost dawk bis-suffara f'ħalqhom qishom erbat ix-xjuħ fil-Karnival, hemm Mario Brincat l-għassies. Hekk hu. Brincat tagħna. Isaffar bħal meta kien żgħir fil-festini tal-Mużew. Inżlu minn hemm, ja oppressuri! bdew jgħajtu ċorma studenti jixbħu l-klikka ta' Sandro. Ja tradituri! beda jgħajjat dak ta' wara Mario Brincat, liebes boiler suit tat-tarzna, x'aktarx waqt il-ħin tax-xogħol, iżda ma nistgħux nipperikolaw ix-xogħol ta' dal-proxxmu ġaladarba ma nafux kif jaħdem ix-xift tat-tarzna. Lil Mario Brincat ħasdu jgħajjat f'widnejh u beda jsaffar iżjed. Xi ħadd mill-folla tefa' bajda lejn grupp ta' buffi mexjin wara d-direttur u laqat lil wieħed minnhom fuq imnieħru. Arah x'inhu tannejk! għajjat jidħaq wieħed qrib Mario Brincat. Il-buffu kien riesaq jiġri lejhom biex ifittex vendetta, waqt li l-isfar tal-bajd kien għadu qed iqattar minn fuq imnieħru. Li kieku ma ntervjenewx il-pulizija Alla biss jaf x'kien jinqala'. Iżda dawn laħqu żammew il-buffu mill-ġirja suwiċidali tiegħu fejn kien se jsib erba' rrabjati lesti jneżżgħuh u jagħmlu traċedja bih. Il-Pulizija ġarrewh lejn vann lest apposta jistenna n-nies taċ-ċirklu, fejn id-direttur kien qed ixejjer il-bastun tiegħu fl-arja minn wara l-ħġieġa tal-windscreen. Malli imtela' l-vann, startja u telaq b'veloċità qawwija lejn it-telgħa tal-Blat għall-Bajda. L-annimali kienu għadhom qed jinġarru bit-trakkijiet mill-burdnara u l-lavranti Taljani u n-nies kienu għadhom bis-sfafar f'ħalqhom. F'ħin minnhom intebħu li taċ-ċirklu telqu. Dawk ħarbu! għajtet waħda mill-belt magħrufa għall-għajjat tagħha. Dawk ħarbulna, ja qatt ta' ħara! Tlaqna warahom! għajtu l-istudenti li minnufih organizzaw in-nies biex jibdew jimmarċjaw lejn il-Blat Albajda fi protesta kontra ċ-ċirklu. Kienet protesta spontanja mhux maħsuba iżda li ħasbet mhux ftit lill-40 pulizija bil-lembubi f'idejhom li talbu għal rinforzi mill-kwartieri ġenerali x'inraw li ċ-ċittadini kienu tawha għat-toroq. Diġà għedna li nofs il-folla tinsab il-Bla tal-Bajda u ma konniex żbaljati għax hemm tinsab lesta biex tagħti ħasla lil taċ-ċirklu u l-min ifettillu jġibhom 'l hawn. Il-folla tal-port miexja bil-mod, riesqa lejn il-pjazza tal-protesta. U sadanittant il-folla talbet għall-bajda lesta għat-taqbida, determinata li ma tħallix it-tinda tintrama. Fil-fatt nistgħu ngħidu li sa xħin tasal il-folla tal-port, il-pulizija tkun diġà arrestat 22 protestant li ntrabtu bil-ktajjen tul il-wesgħa fejn kellha titla' t-tinda. Fosthom hemm studenti tas-sixth form, ċittadini b'kuxjenza u oħrajn li jħobbu jaqilgħu l-inkwiet. Hemm ukoll tfajla li qabdet twerżaq u li qalgħet daqqa ta' lenbuba f'rasha minn pulizija li aktar tard se jiġi f'inkwiet kbir mal-liġi u ma' missierha. F'daqqa waħda ingħaqdu ż-żewġ folol. Is-sfafar jinstemgħu u mgħutilgħin it-telgħa li twassal għall-bini tal-mużew minn wara s-siġar u l-istejġ tal-linja. Hemm naraw il-bnadar li ġabu magħhom dawn il-protestanti, posters b'gaġeġ miftuħin u saħansitra wieħed bil-minġel u l-martell. Mario Brincat wasal bla nifs, mexa lejn ġemgħa nies li kellha quddiemha l-pulizija skjerata u hemm waqaf ftit biex jara eżatt x'kien qed jiġri. Il-vann tan-nies taċ-ċirklu kien ipparkjat faċċata tagħhom. U ħdejh kien hemm xi studenti li kienu daħlu mill-ġenb, x'aktarx wara li qabżu minn fuq xi siġar, jimitaw il-ħajja passata tax-xadini fil-gaġeġ. Daħlulna! Daħlulna! għajjat l-ispettur li ħares lura biex jara jekk in-nies taċ-ċirklu kinux waslu qawwijin u sħaħ. F'dak il-ħin il-pulizija ppanikjaw, raw lill-istudenti jieħdu r-rankatura lejn il-buffi u l-akrobati u jtuhom daqtejn ta' siq f'sormhom u daqtejn ta' ponn f'geddumhom. F'radda ta' salib ħarġu xi seba' nani bixkupi itwal minnhom, u bl-ixkupilji tal-lokijiet jagħtu daqqiet fejn ġie ġie lill-istudenti, waqt li raġel mimli muskoli b'żaqqu barra, refa' student minnhom u tajru m'għola s-sema sakemm waqa' ħdejn saqajn l-ispettur. It-tifel, b'beża' iżżrar minn ħalqu u minn taħt żaqqu ħareġ borża kollha bajd, imkisser ovvjament, li suppost kellu jitkisser fuq in-nies taċ-ċirklu.